סוד שלש אבות איז גאר שטארקע ספר. מיר האט עס זייער איבער גענומען, איך האב עס געלערנט אין אינגע יארן. וואס דער אייבישטער האט מיר געהאלפן, וואס איך בין אריין געגאנגען אין סוד, איז די קאווע דעם סוד שלש אבות. ווייל א יעדן זאך שרייבט ער ווען די וואלסט געוויסט און ווען די וואלסט געוויסט און ווען די וואלסט געוויסט ער ציט אזוי אנעט וואלסטע וואלסטע וואלסטע וואלסטע וואלסטע האב איך איינמאל געטראכט לאמיר זען וואס ס'טוט זיך דא. עד כדי כך עפנט א מוסר ספר יד, ער שטעלט אוועק צוויי חברה, איינער דאווענט אין שול, זיצט איינער לעבן צווייטן, איינער טראכט רבונו של עולם, וואס איך האב א גאנץ יאר געזינדיגט, אוי לנו, אוי לנו, אוי לנפשינו, וואס איך האב נאר נישט געטון, אז מען גייט זאלן פאסטן פיר און צוואנציג שעה, ס'איז גארנישט, איך פאסט פיר און צוואנציג שעה אבער ס'איז מוחל על עבירות. כי ביום הזה יכפר עליכם טייערט איר זיך מכל תרתיכם און השם תתורו? וואס איז ממש גארנישט א מחיה, א שאד אז ס'גייט שוין אוועק דער טאג, כ'וואלט געפאסט פאר די טויזנט שעה, שעה נאר פֿיר און צוואַנציק, און ס'ווען אז עטוואס ווערט שוין נאכמיטאג, טוט אים וויי, אוי וויי איך האב שוין נישט דעם נחת רוח דיר צו עפעס טוהן פאר מיינע עבירות, עפעס טוהן, ס'טוט אים וויי יעדע בלוט וואס ווערט נענטער צו די נאכט. א צווייטער מענטש ס'ווערט נאכמיטאג, דאכצעך אים אז דער זייגער האט זיך שוין אפגעשטעלט, און יעדע מינוט קוקט ער וואס איז זיין מיטן זייגער, און ער האלט מורא אז דער זייגער שטייט, פרעגט ער צו א צווייטנס א זייגער, צום דריטן א זייגער, און ער שטייט שוין און ווארט בכיליון עיניים אז די קאווע זאל ער באקומען. ביידע טרינקען די קאווע נאכן טון עס די זעלביגע זאך, אבער איר פארשטייט אליין אז ס'קוכט מען זיך ממערב. וואס בעט ער אונז? וואס בעט ער אונז? וואס בעט ער אונז? איז א מלאך. פארוואס איז מען א מלאך? ווייל מען נעמט נישט, מען נעמט נישט עסן, מען מאכט מאכט פון דעם מיסט. אונז נעמט מוסר האדם מן הבהמה אוין קרקע לא עובר אז אזוי וועט נישט אנדערש א בהמה, א בהמה מאכט פון עסן מיסט און ער מאכט אויך, א בהמה מאכט פשוט שטרוי מיסט און ער מאכט גוטע עסן מיסט, ער מאכט ערגער ווי א בהמה. איך וויל נאר איבער איבער איבער ער ארבעט נישט מיט זיך איז ער נאך ערגער. און דער מענטש דארף טאקע וויסן אז מ'איז מוחל אלע עבירות, און איינע פון די טעמים וואס מיר זענען טאקע ווייט פונעם אייבערשטן און מיר זענען נישט אנדערש וואלט איך געדארפט זיין אויף מארגן פון יום כיפור אנדערע מענטשן, ווייל מיר האבן נישט די אמונה אז מ'ווערט ריין, ווען מ'האט אמת'ע אמונה אז מ'ווערט ריין וואלט מען זיך געפירט אנדערש. איך זאג אייך קלאר, מיין טאטע זכרונו לברכה איז דער מדני השולחן, ער האט גערעדט שוין פופציג יאר פאר די פטירה און ער האט נישט געהאט קיין ווייסע האר, ער בעט דעם אייבערשטן אז אויב ער דארף אוועק גיין פון די וועלט זאל זיין אויף מארגן פון יום כיפור, מוצאי יום כיפור וויל ער נישט מטריח זיין דעם עולם מיט א לוויה און חתונות אבער אויף מארגן וויל ער אויפגיין אריינער. די לעצטע יארן זייט כ'בין שוואך איז אויף מוצאי יום כיפור, מארגן פון יום כיפור איז געווען מיין שווערסטער טאג, יעדער טעלעפאן האב איך געציטערט. אבער א מענטש האט די אמונה, מען דארף גלייבן די אמונה אז מען ווערט זיך ריין, מען קומט אריין, זייט מיר מוחל, מען קומט אריין מיט דרעק, מיט דזשורע, און מען ווערט ריין. דער אייבערשטער איז מוחל.